Ber lwak me Acholi kaka lwor ducu a man latin wu mawa Francis Omoro ma komiti ni tye ocung ka lok i pi tekwaro pa lwor tekwaro pa Acholi gin ma ka tye ka lok iye tin ni nio dwe apar abicel me dwe me apar mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye adek ma lubbe ki nino ma dong odong angwen keken weki a balado gua ki i lobo Acholi. Amito acwal pwoc madit bot litino Acholi ma gin pe tye ka nino, Ladit Lawi Awobe Honourable Boss Mick Otim kacel ki jo mukene ni weng ma gin tye i pressure group mapat pat ma gin tye ka kok pi Acoli. Atamo Acoli, gin ma pire tek ma romo konyowa en aye laa pa kwariwa ma gin wigi ngom-mi. Watye ka lweny, watye ka kok, watye ka bako dogwa, ento gin acel ma peya wan watye ka nenone en aye me nongo laa pa kwariwa ma gin wigi ngom. Ngom-mi enini. Kwarewa omiyo. Kwarewa mumiyo ngom-mi eni ni ma gin wigi ngom-mi. Gin tye tipo. Gin tye tipo ma kigwokogi i ngom-mi eni. Dong, wan ma watye eni ni ma kobedo ki cawa-ni, wan wawaco wa wigi ngom-mi. Wan pe wa wigi ngom. Wigi ngom en aye kwarewa ma gin kiyukogi i ngom-mi. Dong, jo mene ma myera gin gubak dog ka gimiyo laa ki kaka lwor? I me rokke eni ma gin gubedo i cawa-ni, odonyo iye Acholi, tibuwa, tibu pa kwariwa, wan tin, wamiti wan okok botwu. Wun wutye i cere weng mapatpat, ento bimiwu bikwiya piny Ma gubiti i cawa-ni ki wikwu oweko gubiti niing gang acholi tye ka to nino ki nino. Dong gicakki tin wunu acholi gin ma wano bitimo, macalo ker kwaro ma gin aye lamo lapii ki acholi, ka gicito ki lweny, ka gicito ki dwar, ka gicito ka timo gin mo keken. Wan wabilamo dogwa kit man. Tek ni ingeyo ni in pe iye nyo pe kujabu. Ka ingeyo ni in latin acholi ma in pe iye nyo pe kujabu, pe iye in igamo cente pa nyang kole mo. Pe iye in igamo cente pa mirok ma gin tye ka laro ngom i lobo acholi. Ci nicak itin in cak lamo dugi. In cak lamo dugi ma kun ibako dugi bot tibu yang Lubanga omiyo kinywale ki iye. Pien tipo pe mito jabu, in pe iromo lamo dugi i kom pekone eni ma me rok tye ka mayo ngom-mi. Ka onongo dong in inyope woko jabu, ka onongo dong in igamo gin mo pa me rok woko, larri nongo dong peke. Dong ka in ingeyo in atir Acholi, in atir lwor, i nino angwen ma odong-ngi,

Bot pa Rono, bot kijumi, kayina pa dwat, lupadwat, wuru konywa pien tibu ma gubedo i cawa-ni omako ngom cere ma pe oye oye mi rok mo keken odonyo iye, en aye ngom ma tye i padwat. Tibu oryemo nyang kolewo weng, oryemo lumony agamene weng, tibu me padwat ma tye i meri ki lagol. Wan wabako dogwa ni wun jo pa dwat, Wun wucito wubak dogwu, ngat acel acel ki i gange ma ngeyo ni jo ma wubako doggi-ni myero obed jo ma gin pe ogudo lim pa nyangkole. Wubak dogwu bot meri ki lagol jo pa jule. Wun wubak dogwu bot lagoro kitgu matidi. Wubak dogwu bot labidugu. Lukitwu matino wuwinya maber, Timwu ma yam oryemo muno me keto boma me kit gum i kit gum matidi kilwongo ni labiduku. Wubak dukwu, wun jo ma i kit gum matidi, wubak dukwu bot labiduku, wek labiduku, kit ma yam oryemo muno, ka wubako dukwu bot labiduku bene wubak ni yin yam iryemo muno

o ibino i komwa, i kom acoli iye ni, Wun jucwa, wubak duku bot bor onyang, wubak duku bot got akara, wun jo pa dibe, wubak duku bot cic, wek cic okonywa, wun pa laro, wubak duku bot lapul ki lute ki langa abir. Jo ma myero wubak doggi omyero obed jo ma pe onyobbe ku jabu. Wuwek jo ma, wun ma mito ni wun wubak doggu-ni, nongo ingeyo ada ni pe inyobbe ku jabu. Nongo pe inyobbe ku jabu, pien tibu-ni ma yam tuc, otuc ki cik. Dong ka in ibino lamo jo ma myero gulam doggi, nicak itim Nio i nino enoni omyero wubed jo ma cik ma bor ma tipo okelo ma wun dong wungeyo nongo gin tye ka lubo. Dong actually wun wungeyo ni kobedi ni Rudi wa ongeyo ni lwenyi eni ma obiyo poto ni opoto ma onongo Rudi tipo pe kedgi en ma oweko kobedi ni atye ka goro duru Pien an awoto i te timwu weng ma i lobo acoli. Aneno timwu tye, ento timwu ni eni-ni, pe wuye jo mogo nyo pe gujabu. Rwodi wa pol lege, lim ma gin tye ka tic kwede-ni, lim pa mirok, dong kit gin lam doggi. Timwu wa ni pe, timwu ni pe wuwinyo, timwu pe oloko ngec kedgi. Ento timwu ni eni-ni, timwu wun acoli ma tye ki cer mapapat-ti, dong kany wun Ma obunamo dukwu ni ene ni, Pe onyo pe, tibu obugamo lega ma bikwu. Lok namba aryo ma amito wacone ni tibu mito cam, tibu mito cam ni cakke tin wun jo cer mapat pat ki tibu mapat pat ma an abedo ka kwano nyinggi. Wucak neno jo ma yang kaka ma yang miyo cam, kaka ma yang tero cere-ni, kaka ma yang tero tipo-ni. Ka wunongo ni ngat latero tipo-ni bene dong onyobbe woko, ci wukwanyo, pe wuwek oter tipo. Wukwany jo ma peya onyobbe keken, ka later kalawinya. Ka jo ma tero kalawinya kingeyo ni dong gin gunyobbe woko ki ojabu, Gin dong gin gin jo aryo dong gitye ka gamo ciling anyang kole. Pe wuweki wucit i te got ka tedo. Dong timwu-ni tye ki kit kwayi cam ma en mito kacel acel, macalo labolle, laabir, laabir pa lobo pa laro-ni, ki teri kubele. Ka gibitero, obele myero obed tye, obele ma kwalo para-ni myero obed tye, lapul Kitedo ka yweri. Tipo mukene mito lee matar. Lee jami ni weng wun jo ma gubedo i Ana tye ka wecci wu ma peya wunyobbe ni, wun acholi peya wunyobbe ma wutye ka koko ma peya wunyobbe ni, jami ni eni ni jami jami ma jami kweri ni weng obutuc botwu. Jami kweri weng obutuc botwu. Dong wujalle. Pe wubita koko laling aling, lalweny aye timwu, lalweny ma pire tek, eni atye ka wacciwu tin dong-ngi, lalweny ma pire tek en aye timwu, lalweny ma myero okony litinowa ma gin waco gin itye ka lweny-nyi, litinowa ma gin waco gin itye ka lweny i kom me laro acwali-ni, ngat ma myero gukonygi weng en aye timwu. Dong timwu-ni mito ni in ma ibi o i nyime-ni in omyero ibed leng, dong.

ma nongo nongo ada ni wun jo maleng, weki kited cere mapapat weng. Kobedo ni i lok namba adek wun wutye ka lweny kany, Merok tye ka mino remo ki tipo, ento remo ma gimiyo-ni pe gingeyo gin ma tipo-ni mito. Wun ka wuguro wun acwel wungeyo ni weng ni kobedo ki cawa ni Merok tye ka tumo dyangi, poli gin tye ka neko dyangi macol ik bot tipo-wa ni, Koko da tye bot jo labongo, wun labongo, wun labongo. Wun un labongo, labongo, wun wutye ki tibo i apar wiye abicel. Wun jo labongo wutye ki tibo i apar abicel. Bol gwar tye butu ca, tibo matek. Beyo lagec tye butu ca, tibo matek. Pan dwong tya, tibo matek. Gur ca, tibo matek. Wutye ki tipo apar abicel. Actually ngo ma wun wuyenyo? Gin ma wun wudong kede dong en aye wuduk ki tipo ni weko lweny okony actually lweny loka me agikki amyero ni acik jo ma en ma gi waci gini larre ni wun wuneno lawowa bedo ka weci wu jo ma gun gu Kombeddi ni gin tye ka telo dini? Wun wunen pud ma timwu-ni oketo i komgi, cit igangigi ka wunongo ni gang tye. Jo ma gin waco ni gin gini tye ka telo dini, ma gin gulwenye gutongo gutongo timwu, gutongo abina-wu calo ci i ara, Ci i ara ca, cito bucwini, cito bucwini kanya, pien, pien ci i ara ma wubalo otongo abila weng ma i lobo acoli, pien ci i ara tye ga, gang pa Justo otunu, won ambasada olaro otunu, cito nino ka kuc tye i gang-ngi, cito nino Gang pa Elia okelo won tyen janeno i luwum nino ca bene woti muno pem ci i ara ma gin gutongo abila weng pa tipo nino kit a tipo lwenyo kede gange ci dong obin wa bot bishop gi obin wa bot reverend gi ocak kweto ocak kweto ka dongo ni tye ki kuc tye ki gum litino gi ki likwayo gi ka gin tye ki kuc muno gin ma tipo Tim owaco ni onge jo ni ene ni ka i kin dano en aye ineno iwaco ni tye maber ka i otgi arem oketo komgi o arem oketo komgi o yom cwiny peke ci wun Acholi jo ma gin mito cung i kom tekwaro i kare ni eni ma dong Aconi ka pe timwu bino ka konyowa, wabitumu. Gubedo calo aneno kit ma wi lobo litino pa Lubanga ma giwaco ni litino pa Icrael. Icrael ma gubedo giwaco ni kanya Yecu tye iye-ni. Kit joni kobedi ni eni ma loko ni tye rekod ma dong guneko Palestina dano alip aryo ki alip miya abicel. Mono jo ka Lubanga ba

okonygi. Wun lutekwaro bene wucung wumak lainwu ni, Ka wubako doko bot tipo, an abikubo i kitwu, an abikubo i kitwu me miniwu password. Atamo ni an apwoyo Acholi man latinwu, mawa Francis Omoro ma ki i Gung pa Lacwec pa Kwariwa. Otelo tela i rwom mapapat weng ci onongo mung. me tela. Ka watimo gin eni ma gubedo an awaco-ni, wun wuineno alokaloka, wun lulweny mapatpat-ti weng, wun wuineno alokaloka, jojok ka malo.